ہووے پہبندی تیڈے لبیں تے میڈا ناں گھنن ڈیون نہ ول توں روسیں تاں نہ سوچ کے۔ چٹے کپڑے ڈیکھ کے جانیاں دھوکا کھاویں پیا میں تاں مزدور ہاں۔ متاں کہیں صورت وچ مل پوویں ایہو خیال جو آئے ودے پندے ہیں کدی ایں در تے کدی اوں در تے ہر در کھڑکائے ودے پندے ہیں۔ السلام علیکم دوستو کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں خالد بٹی تساں ڈے تے وی میڈا یوٹیوب چینل تے فیس بک پہ بٹی ولاگز سیون ایس ہے دوستو اساں ہین ٹائم موجود ہیں میراملا جلال پور پیر والا دوستو ساڈے کول ہیں ٹائم موجود ہیں سی میرم اللہ دیاں بہت وڈیاں پرسنالٹیاں جنہاں دا ماشاء اللہ اپنے علاقے دے بہت وڈا ناں ہے کچھ دوستو تساں وی ابتا گے وے کیونکہ تساں آدھے وے یار کو تھوڑا جیاں نا چینجنگ ہونی چاہیے دی ہے تے اساں وی آکھے اساں وی تھوڑا جیاں نا اپنی ویڈیو دے چینجنگ کروں اساں کو تاکو شعر و شاعری سنواؤں تے ہیں ٹائم ساڈے نال موجود ہیں میرم اللہ دے بہت وڈیاں پرسنالٹیاں تعارف تاکو خود کرویسن السلام علیکم دوستو میرا نام محمد شاہد میرے ملیاں توں محمد ارشد سائیں میرے ملیاں توں تے اے جڑے بیٹھے نے سارے پیارے دوست ہیں اے دو جن پرسنالٹیاں بیٹھے نا اے سی شاکر شجا بادی دے شاگرد اور جڑے اے تھی گے احمد نواز چھینے دے شاگرد ہیں دوستو میرا ملا دی بہت وڈی مشہور ہستی جڑی چاچا مختیار حسین باجوہ صاحب اے انہاں دے صاحبزادے سیں تمام دوستاں کو میرا سلام تھی وے تے خالد بھائی دی انوائٹنگ تے اساں آئے ہیں تہاڈا دل خوش تھیسی ساڈی شاعری سن سو انشاءاللہ ضرور ضرور سین کل گھر دا ہر ہک تھاں چاتم تھاں چاتم تھاں وچ تو ہاویں جی میں میڈا نا اے تونے جیجھا اے میڈا نا ہا ناں وچ تو ہاویں۔ سکھ سیک ارشد لیکھ میݙے چلو سکھ دی چھاں وچ توں ہاں ویں ہاں ساڑے ای ہاں دا مسئلہ نئیں ارمان اے ہاں وچ توں ہاں ویں کیا بات اے کیا بات اے در کھول نہ میݙی قسمت دے لڳ تالے ڳن چھڑا ݙیکھ تاں ونڄ زنگ چڑھ ڳئی اے ہر کونڈی تے ٻہہ ڄالے ڳن چھڑا ݙیکھ تاں ونڄ

توں کیندا ہیں کیندا یار وی ہے پتہ ہے ساری دنیا کوں خالد اسے تے سم سم کے وت کپیا ہے اسے بانہہ کوں کیا بات ہے تیکوں یاد ہوسی تیڈے نال کتھائیں الواݨی ہم تیکوں بھاݨی ہم نہ ملکہ ہم ہے وہ در تیڈے دی نوکراݨی ہم تیکوں بھاݨی ہم توں راجہ ہاویں خوابیں دا میں راݨی ہم تیکوں بھاݨی ہم میکوں ڳالھا ارشد تیں کیتے۔ جݙاں سیاݨی ہم تیکوں بھاݨی ہم۔ جیڑھی سک تے رستہ مک ویندے اوں سک دا رستہ توں ایں۔ ہائے ہائے۔ جیڑھی سک تے رستہ مک ویندا ہے اوں سک دا رستہ توں ایں۔ کیویں؟ کسے ہور نوں ملݨ دی کے لوڑ اے جݙاں دل وچ وسدا توں ایں۔ کیویں؟ کیݙا کناں دا کچا ماݨ ہیوی او ودا لوکاں نوں ݙسدا توں ایں۔ میݙی ݙیکھ کے جند پریشانیاں وچ ودا ارشد ہسدا توں ہیں۔ کمال کمال سی کمال۔ اے خلقت تاں میکوں ستیندی ودی ہے۔ ہائے ہائے۔ تیݙے ناں دے طعنے مریندی ودی ہے۔ ونڄاں مر ہا ارشد کݙݨ دا میں لیکن تیݙی مہربانی جیویندی ودی ہے۔ کیتی بازی ہر تے ݙیکھوں۔ کم ایہو ہݨ کر تے ݙیکھوں۔ وے متݨ یار قبر تے آوے آوے ارشد مر تے ݙیکھوں۔ آوے ارشد مر تے ݙیکھوں۔ اج ڈھول اچانک مل پئے ہیں نہ رخ بدلا میڈو ڈیکھ تاں سہی ہائے ہائے اج ڈھول اچانک مل پئے ہیں نہ رخ بدلا میڈو ڈیکھ تاں سہی ایں مدت توں سکدی دلڑی نوں دیدار کرا میڈو ڈیکھ تاں سہی بے رخیاں سانول چنگیاں نہیں بے رخیاں سانول چنگیاں نہیں کر خوف خدا میڈو ڈیکھ تاں سہی تونے ہن تاں ارشد ترس چا کر ہن چھیکڑی سا میڈو ڈیکھ تسیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اج تاں جذبات تیڈے جھلیندے نہیں سوچ کل کوں متاں توں نبھا نہ سگیں تائیں تے پہرا ہووے گردش اے وقت دا دل تاں آکھی مگر مائندو آ نہ سگیں وے رون ہنجھ کوں اکھیں دی وی لگدی اے چن متاں صدمہ ہنجھوں دا پچا نہ سگیں۔ توں پہلے کہیں کولوں پیار دا پندھ پچھ بار بھاری ہوندے متاں چاہ نہ سگیں ونج والا سوچ گھن ونج والا سوچ گھن۔ کیونکہ ساڈا دل ہی تاں سودا ہے کوئی گاؤں میں تاں نہیں ساڈا دل کوئی سودا بازاری تاں نہیں ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے ساڈا دل ہی تاں سودا ہے کوئی گاؤں میں تاں نہیں ساڈا دل کوئی سودا بازاری تاں نہیں نہ کہیں نال اساں پیار دی سانجھ رکھدے اساں دل ہی گھنن دے وپاری تاں نہیں نہ کہیں کو وساں گھروں سڈ آندے نہ کہیں کیتے کوئی اڈی چاری تا نہیں جڑا تے کو میڈا یار لوک آکسن پیچھے بدھل ہو سیں حالی یاری تا نہیں ونج ولا سوچ گن ونج ولا کیا بات اور شوق جاں ونگا ساول تو پیندا تا پئیں کل کو بوسی ہووے بہاں ول تو روسیں تا نہ بن دہیرو تو جا جا تے دھاں چا ونجیں کہیں دی نہ وانی دھاں ول تو روسیں تا نہ تیڈی الفت محبت کو نفرت دی جے اگر چمبڑ ونجے پاں ول توں روسیں تاں نہ ہووے پاہ بندی تیڈیں لبیں تے میڈا ناں گھنن ڈیون نہ ول توں روسیں تاں نہ کیوں اج والا سوچ گھن وانجا والا سوچ گھن چٹے کپڑے ڈیکھ کے جانیاں دھوکھا کھاویں پیا میں تاں مزدور ہاں چٹے کپڑے ڈیکھ کے جانیاں دھوکھا کھاویں پیا میں تاں مزدور ہاں اے ڈیکوریشن صرف دشمن دے ڈکھان لیوں جے اندروں چا پھرولیں تاں رنجور ہاں میں جیرھا کجھ وی ہاں تیڈے سامنے ہاں توں ڈس میں تیکوں منظور ہاں میں تیڈی گال تے کیندا ٹس تے بس مار باواں میکوں موقع تے آکھیں میں مجبور ہاں ونج ولا سوچ گن ونج ولا سوچ گن کیا بات ہے متاں کہیں صورت وچ مل پوویں ایہو خیال جو آئے ودے پندے ہیں کدی ایں در تے کدی اوں در تے ہر در کھڑکائے ودے پندے ہیں کہیں خیر پاتی کشکول اندر کہیں جھنک الائے ودے پندے ہیں وے ارشد پنݨ کوئی پیشہ نی تیݙے عشق پن آئے ودے پن دے ہیں ہے کالی رات کوہیڑ وانگوں ہے کالی رات کوہیڑ وانگوں دیدار کرا متاں ݙینہہ تھی وے ہائے ہائے ہائے متاں ݙینہہ تھی وے ہے کالی رات کوہیڑ وانگوں دیدار کرا متاں ݙینہہ تھی وے جھٹ تھیوں مشغول عبادت وچ ہتھ پیر چما متاں ݙینہہ تھی وے چن چانݨ چٹے چہرے توں ذرا زلف ہٹا متاں ڈینہہ تھیوے اساں خالد تک تک تھک پئے آں توں جھاتی پا متاں ڈینہہ تھیوے زندگی دراز کیا بات ہے کیا بات ہے دلشاد بھائی کیا بات ہے سہی بندہ ہک پوچھے خالد بھائی جی جی بھائی تساں اج کل شاعر جو بنے بیٹھے ہو کوئی حسن دے بارے تساں شاعر لکھے تاں انہاں دے بارے شعر لکھے اساں حسن دی عظمت ڄاݨ دے ہئیں بے عقلے ڳالھے لوک نی سے ساکوں سمجھے مجنوں رت والا اساں چوری والے لوک نی سے وے جو کجھ ہئیں تیݙے سامݨے ہئیں گھن پرکھ اوٻالھے لوک نی سے وے ارشد غریب ضرور ہیسے پر دل دے کالھے لوک نی سے۔ آدھے سئیں میکوں ویندیاں ہتھ چموئی ڳیا کر ول آندیاں ہتھ چموائے کر۔ میکوں ویندیاں ہتھ چموئی گیا کر ول آندیاں ہتھ چموائے کر تیڈے جسم توں ہتھ ڈاڈھے پیارے ہن نہ ہر نوں ہتھ ملوائے کر ہائے ہائے کیا بات ہے تیڈے ہتھ ہن وانگوں ریشم دے او وس نال شریف لکائے کر اوے اگے ہتھ لے کے ہتھ گھٹ لیندن ایے غیر توں ہتھ بچوائے کر پیندے چاہ ہاسے اوے تیڈے پیچھے رول گئے آں کدی وقت دے شاہ ہاسے۔ ہالی رننگ جوانے دی ہونڑ تھیندی ودی ہالی۔ حالی ایڈے گنو چوتھا گیئر لگیا کینی جس ٹائم چوتھا گیئر لگسی تاں پتہ نی بنسی کیا اوں ملے لگدے ملے موبائل دی بیٹری ختم تھئی ویسی انہاں کول پہلے پچھدے ہیسیں کہ اے تساں کو اے ہی عمر دے وچ جے روگ لگے وجہ کیا ہے تساں اتنا نہ کو تہاڈے کول کتاب ہے بغیر کہیں پیپر دے بغیر کہیں کتاب دے تہاڈے کول میں پچھدا پیاں اتنا تساں روانگی دے نال اے شعر و شاعری کریندے پے وے وجہ کیا ہے۔ بس اے سئیں۔
معاشرہ کرویندے ہمیشہ ہک شاعر کوں معاشرہ بنڑیندے ہک دے استاد وی بنڑا ڈیندے طالب وی بنڑا ڈیندے قوم دا معمار وی معاشرہ بنڑیندے ساکوں اتنا جوش ملیے اتنا عوام دی داد ملیے اتنا پروٹوکول ملیو جو اساں ہک ادیب بنڑن دی ٹرائی کریندے پیاں اساں کوئی شاعر کوئی نی اساں شاید شاعریں دی دھوڑ وی کوئی نی بہرحال حالی کوشش کریندے پیاں تہاڈے بھراواں دی دوستاں دی دعا نال اللہ تعالی مطلب کہ جو کچھ وی بھائی جان پڑھی بیٹھے ہیں اساں صرف اپنڑے ذہن تے پڑھی بیٹھے ہیں۔ ساڈے کول کوئی کتاباں نی اساں ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہاں ٹھیک ہے نا اساں صرف جو کچھ اے صرف شوق ہے تو اگو شوق کر وینا شوق تھوڑا جیاں میں عشق دی کوشش کیتی ہے لیکن عشق وچ ناکام تھی گئے ہیں مسئلہ بھی ہے کہ ناکام جڑا کوئی تھی گئے ہیں لیکن اون کو اوندا بھلا ہوے جے اساں کوئی حد تک پہنچا دیتے اساں کو والی دعائیں دینے ہیں جتھاں رہے خوش رہے تے آباد رہے عشق کیتا ہئی وے۔
بغیر عشق کنوں ایں نوبت تک کین پہنچے بھئی۔ یعنی کہ تساں عشق کیتا ہئی۔ او عشق توں گالھ یاد آ گئی۔ اودے اس شہر اچ پنݨ دا کے فیدہ جتھے کوئی خیرات نہ ڈیوے۔ کیا بات ہے۔ اس شہر اچ پنݨ دا کے فیدہ جتھے کوئی خیرات نہ ڈیوے۔ سارے ڈینہہ دے تھکے ہوئے جوگی انوں کوئی رہوݨ رات نہ ڈیوے۔ اے دور مفاد پرستی دا۔ واقعی۔ کوئی بنݨ بارات نہ ڈیوے۔ گھاٹا بندہ عمران نوں کے ڈیوݨا ہے۔ گھاٹا رب دی ذات نہ ڈیوے۔
وݙی حیاتی، وݙی حیاتی۔ شیشے کوں پتھر نال ٹھکاوݨ دا نتیجہ معلوم ہیوی نین ملاوݨ دا نتیجہ ہائے ہائے۔ میں کتنا تیکوں آکھے نسے پیار کیت کریندے ہݨ ݙیکھ گدھی زہر کوں کھاوݨ دا نتیجہ کیا بات ہے۔ تیں کائنی ݙٹھے ڄبھیں تے نکراز چلیندے توں ڄاݨدا نیں ڈھیر الاوݨ دا نتیجہ کیا خاک سمجھ سڳدا ہے تاریخ دا قاری سجدے دے اندر سر کوں کٹاوݨ دا نتیجہ یوسف او ہتھوں لوݨ دے ٻک ٻرکی ڳیا ہے یوسف او ہتھوں لوݨ دے ٻک ٻرکی ڳیا ہے اے نکھتے اوکوں زخم ݙکھاوݨ دا نتیجہ۔ واقعی دوستو یقین کریسو کہ میکوں نا الفاظ سن کے نا میڈے کول الفاظ کینی کہ جیڑے میں نا میں الفاظ او آکھاں حقیقت آلی گال ہے میڈے کنے پتہ نی کتنا چھوٹے ہوسن بہرحال انہاں دا جیڑا کونٹینٹ ہے انہاں دی جیڑھی آواز ہے انہاں دا جیڑھا ٹیلنٹ ہے نا یقین کریسو کہ داد ڈیوان واسطے ہے مزید تو دوستو تساں وی کمنٹ اچ لازمان ڈسیسو اظہار کریسو کہ کیا انہاں دی آواز مٹھی پیاری تہاکوں لگی ہے یا کوئی نی لگی۔ جیڑھے ساڈے اوورسیز پاکستانی ہن جتنا وی ساڈے بھرا رہندے ہن انہاں واسطے اگر تہاڈے کول کوئی تھوڑے بہتے کوئی الفاظ ہوون تاں او۔ میکوں دلکش نظارہ لوڑ پوسی تیڈی اکھ دا اشارہ لوڑ پوسی میکوں دلکش نظارہ لوڑ پوسی تیڈی اکھ دا اشارہ لوڑ پوسی میں آکھیا ہا میڈی ہجرت کوں روکو ایں وستی کوں آوارہ لوڑ تھیسی میں آکھیا ہا میݙی ہجرت کوں روکو ایں وستی کوں آوارہ لوڑ تھیسی۔ پردیسی بھائیاں کوں ہک آخری شعر سنڑواوݨا چاہناں جیہڑے پردیس اچ رہندے پن۔ نہ ہوں لائق دے قابل تاں ضرور کوشش کرائے۔ لائق کرائے چا۔ پیادے دل سڑ کے کدی کدی آدھا ہے بندہ لائے پردیس دا ناں نئیں۔ ہائے ہائے کیا بات۔ دل سڑ کے کدی کدی آدھا ہے بندہ لائے پردیس دا ناں نئیں۔ ول غربت ویکھ کے چپ کرداں کسے شاہی دے مالک ہاں نئیں۔ ہائے ہائے۔ او ڈو چار جیہاڑ گزارن لئی لبھی وطن تے وسن دی جاہ نئیں بھلا ہووی غربت اتھ سٹے اے جتھے لبھدا وطن دا کاں نئیں۔ آخری شعر اے سئیں ڈوڑھا آئی جیڑھی بلا آئی ہئی شہد بھئی سنویندے پئے ہن سپیشل تساں ساڈے او ویورز جیڑھے اوورسیز پاکستانی ہن تے تہاکوں امید کرین اے کہ تہاکوں اے شعر وی یا ڈوڑھا مایا جیڑھی بلا آئی ہئی پسند آیا ہوسی اگر تہاکوں ساڈی ساری ویڈیو پسند آئی ہووے تے خاص کر